Be' chi'n meddwl ohono fo ta? O ma' hwn yn iawn.
Yndi. Dwi'n meddwl yn cynnig chdi beth bynnag. A chdi? Ie yr iaith. Ti'n iawn? Jyst yn arwyddo fo ta? Ia? Dwi'n yn hyddom. Er fod ti'n golygu llawer o waith mi dwi'n dal isio trio am swydd o lywydd IMCA achos yn syml iawn fo gen i ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth yn gyffredinol, gwleidyddiaeth Cymru yn arbennig a hefyd Cymru'r Coleg. Yr oedd wedi cael yr deian i eilio megis gwneud yr oedd o fyrryn. Ocê. O'n i'n cynnig y swydd fwy na dim ond fod 'na gymaint o'r hogia wedi bod yn yn 'mhen i yn gofyn mi neud a wedyn o'n i'n teimlo os oedden nhw'n teimlo gallwn i neud fod yn ddyletswydd mi neud.
Gollwch i fi fan'na, i Gwyneth Ellis.

bod 'na fanteision o fy newis i, gan fy mod i wedi bod yn is-lywydd am y ddau dymor dwytha. Mae hyn yn mynd i leihau yr effaith sydd bosib i gael drwy ddewis llywydd newydd. Dwi'n meddwl fod Gwynedd wedi rhaid i throed yn ei i gychwyn, a wedi rhaid i'r gwendid mwya syw hirach wedi cael ei amlygu yn y ffaith bod Llŷr wedi cael ei ddewis yn yn llywydd, sef fod o'n i ail flwyddyn. A mae'r ddau ymgeisydd sydd bob ochr imi, y ddau ar hyn o bryd yn yr ail ac mi fyddan nhw'n y drydydd flwyddyn nesaf. Swn i'n cydau, dwi'n meddwl mae eitha agos Arwel Jones a fi. Ar ôl pob sôn, dw- dwi'n credu mae fydd o'n ras go agos. Mae cymell i'r undeb yn hytrach na'i gwaith. Y gwaith, maen nhw yma i gael gradd a dyna sy'n bwysig. Ar y llaw arall, Mi fydda i yn yr ail flwyddyn, ac yn ôl pob sôn, does na'm cweit gymaint â waith.
Deg a doeth fan awr fysa ifanc iawn. Um... Wel, mae profiad yn bwysig. Da chi gyd, wel, dwi'n mynd i mynd ymlaen o'n am toriadau na'n byd fan achos da chi'n gyd yn gwybod sut dwi'n teimlo am hynna. trefnu ymgyrchoedd a pethau fel yna, ond dwi'n mynd i ganolbwyntio am pethau dwi wedi gwneud flwyddyn diwetha. Um, yn bysol, ond dwi'n eisiau fod yn llywydd ar undeb sy'n cael ei drin yn ddirmygus gan economeg a chan yr NUS.
Ymgyrch arall bwysig ar hyn o bryd wrth gwrs di'r hysbysfyrddau. Mae rhaid Cymreigio wyneb y coleg. Mae'n bwysig wrth gwrs, mae'n bwysicach trio Cymreigio y cyrsiau ac yn y blaen, ond Wel, mae nad braidd yn beth amhosib i wneud. Ond, Mister Gwyneth, mae bod hi'n bwysig Cymreigio'r ffrynt. Yndi, mae hynny'n bwysig, ond hwyrach bod hi'n bwysicach hefyd o leia' trio Cymreigio'r pe- yr perfedd, y gwaith. Achos dim iws cael ffrynt ddwyieithog pan nad ydi gweddill y coleg a'i gweithredoedd hi ddim yn ddwyieithog yn wirioneddol.
Dwi Dwi'n siŵr sa Arwyn cytuno. Dwi, dwi'n gael siom uffernol gweld faint o bobl sydd mor apathetic tuat Gymdeithas y Iaith. Mewn cyfarfod i cell, mae yna ugain os da ni'n lwcus o bobl. Os mae hynna'n mynd i fod yn rhan o'r, o'r ymgyrch hefyd, sef rhaid ni bwysio Cymdeithas y Iaith. Os nag ai fethom, mi fyddai'n siomedig, byddaf, ond yym, os nag ai'n ethol fel llywydd, wel, mi dwi am fynd ymlaen i drio'n swydd arall ar y Pwyllgor Gwaith, beth bynnag.
Cwestiwn ychwanegol mae'n tebyg i, mae yna wedi bod cynnig bod ni'n cael peiriant condoms fel mae'n cael ei gael yn Pantycelyn. Ydych chi'n meddwl bod yna'n syniad da?